Бүгүҥҥү үөрүүбүт оҕаччыта Федорова Антонина Ивановна. Мэҥэ Хаҥалас оройуонун Пахомов аатынан Тиэлигэ орто оскуолатын оҕону эбии үөрэхтээһин учуутала, оҕолору сахалыы остуол оонньуутугар дьарыктыыр, Саха Республикатын үөрэҕинириитин туйгуну математика учуутала Антонина Ивановна Федорова, Хабылык хаамыска күрэҕин тэрийэн ыыппыта үтүө үгүскэ кубулуйда. Икки тыһыынча сүүрбэ сыл түмүгүнэн улуус сахалыы остуол оонньуутун бастыҥ дириэйдэрэ, икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл Андреев Прокопий Константинович аатынан бастыҥ бастыҥ тренер анал билиэ хаһаайката. Хаһан ханна көрөн сахалыы остуол оонньуутугар үөрэбиккиний? Ам бастаан сахалыы остуол оонньуутун алта уон икки сыллаахха алта уон үс сыллаахха тыһыынча тоҕус сүүс алта уон үс сыллаахха анаахар орто оскуолатыгар оччолорго аҕыс кылаастаах оскуола иккис иккис кылаас үөрэнэ диэн интернакка олорбутум ол онно дьэ оҕо барыта дьэ хабылык хаамыска диэн оонньууну оонньуу үөрэтэ ол онно үөрэммитэ онон оонньоон бүппүтүм онтон тоҕуонус сылларга оскуолаҕа Оҕолору Хабылыкка Хаамыска переменаҕа оонньотор этим. Кылаас аайы Хабылык Хаамыска баар буолуохтаах этэ. Ити национальнай концепция олоххо киириттиэр баҕалаах. Сахалыы остуол оонньуутун хаһаа хааһыҥҥыттан саҕалаабыккытый? Сахалыы остуол оонньууларыгар оҕолору дьарыктаабытым. Тыһын- эй, икки тыһыынча уон икки сылта аан бастаан первый класстар ылбытым. Ол оҕолор ити билигин быйыл уон биэс кылаастар. Ол кэнниттэн сыл аайы биирдии кылааһыны ылан испитим. Кылааска оттон аҕыйах тыа оҕо дьарыктанар этэ. Билигин буоллаҕына первый кылаастан онус кылааска диэри биирдэ оҕо дьарыктанар. Дьарыкка сылдьар үөрэнээччилэрим төрөппүттэрэ интириэһиргииллэр доо? Сахалар суол оонньууларын оттон интэриэһиргииллэр. Интэриэһиргэ, интэриэһиргэтэр инниттэн араас күрэхтэһиилэри тэрийэн ыытабыт. Так, ити билигин иккис сылын кыыс ийэтинээн диэн улуус, улууска күрэхтэһии ыыттыбыт дии. Остуолаанньыларыгар ити күрэхтэһиибит аан бастаан икки тыһыынча уон алта сыллаахха Ийэ оҕотунаан диэн этэ. Ийэ Кини баара ханнык уол да буоллун, кыыс да буоллун, оҕотун кытта күрэхтэһэр этэ уонна ол саҕана хайыы тигин суох этэ. Үс көрүҥ остуолаҕын үөтүгэр күрэхтэһэллэр этэ, хабылык, хаамыска уонна остуол тенниһигэр. Онтон сыл аайы оннук ыыппытым. Ити кини оҕотунаан, онтон ити икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахтан аҕа уолунаан уонна кыыс, эй, ийэ кыыһынаан диэн икки күрэхтэһиигэ аарбытым. Аҕа уолунаан диэн күрэхтэһиини муус устарга аҕа күнүгэр күрэхтэһиннэрэр дип, онтон ийэ кыыһынаан диэн ити алтынньыга ийэлэр күннэригэр Саха сиригэр ийэ күнүгэр күрэхтэһэр этибит. Ону таһынан Аҕа дойду көмүскээччитин күнүгэр уолаттар уонна эр дьоннор күрэхтэһиилэрэ буолар. Дьахталлар аан дойду күнүгэр оҕолор уонна дьахталлар күрэхтэһиилэрэ буолар. Уонна ити икки тыһыынча сүүрбэ биир сылыттан ыам ыйыгар дьиэ кэргэн күрэҕин аҕалаан ыытыан Онон сыл устата күрэхтэһии элбэх. Ону таһынан ити иккис сылын былырыын уонна быйыл ыыттыбыт ити этинньи уон биир күнүгэр хабылык күнэ диэн тугунан кылаастарынан Уонна улахан дьоннор диэн түөрт бөлөҕүнэн арааран хаммыттар күрэхтэһии оҥорбутунан күрэхтэһиигэ кытта иһин сыл аайы эбиллэн иһэр, ол аайы кыттааччы эмиэ эбиллэн иһэр. Оннук дьэ, син интэриэһи киллэр нэһилиэккэ уурсуйуну. Антонина Ивановна, биһириибитигэр ыалдьыттаабыккытыгар улаханнык махтанабыт. Мин сиирсэ вахтур, онус кылаас өрүнээччитэ, сахалыы остуол оонньууларын алын кылаастан дьарыктанабын. Бу дьарыкка сылдьаммын элбэххэ үөрэнним. Салайааччыбар Антонина Ивановнаҕа махтанабын. Баҕарам этэ доруобуйаны, үлэтигэр ситиһиилэри. Мин Алексей Лита, тохсус кылаас үөрэнээччитэ, сахалыы остуол оонньууларынан алын кылаастан дьарыктанабын. Бу дьарыкка да сылдьаммын элбэҕи биллим. Саамай улахан ситиһиим Үөһээ Бүлүүгэ олоххо иһигэр бастакы миэстэ буолан отут тыһыынча шелковай наҕараадаламмытым. Салайааччыбар Антонина Ивановнаҕа махталбын тириэрдэбин. Баҕарыам этэ бары кэрэни, үбэҕэ ситиһиилэри. Мин Степанова Рада тоско свернааччыта сахалыы остуол оонньууларын алын кылаастан ылса дьарыктанабын. Саамай улахан ситиһин диэн Олоҥхо ыһыаҕар кыттыбытым уонна Горнай Алтайга баран үөрэммитим. Салайааччыбар Антонина Ивановнаҕа махтанабын, баҕарабын дьоллоох олоҕу уонна кытаанах доруобуйаны.